Bukhane, podkast o krımsko-tatarskoi literature.
Meraba, meraba, dostlar! Siz Bukhane podkastınıñ Edebiy közaydın rubrikasını diñleysiñiz. Bu rubrika çerçivesinde biz yañı kitaplar aqqında söz yürsetemiz. Nasıl bir yañı kitap çıqtı? Onı aqqında, onı ne yerden almaq mümkün aqqında tarif etemiz. Keçken bölükte biz bala edebiyatındaki yañı çıqqan kitaplar aqqında qonuştıq. Bugün ise bediy edebiyatnıñ nasıl kitapları ve cıyıntıqları dünya yüzüni kördi aceba? kibi sualge cevap berecekmiz. Men kene de Terciman kitap eviniñ qadimi Meryem hanım Bairovağa söz berem. Meryem hanım, bediy edebiyatta neler-neler çıqtı? Mına soñki vaqıt bir çoq meraqlı kitaplar çıqtı. Mına yaqında Şamil Alâdinniñ dörtünci tomı çıqtı, mına ondan başlayıq. Şamil Alâdin bizim belli bir yazıcımız, klassik nesircilerimizden biri ve şimdi onıñ. Eserlerniñ altı tom böyle bir saylama eserleri çıqmaq proekti bar. Şimdilik dörtünci tomı çıqtı, mına yaqında. Şamil Alâdinniñ şimdiki zaman Leylâ Alâdin qızı Aqmescitte yaşay ve torunı da bar. Ve olarnıñ teşebbüsinen bu eserler yañıdan toplana. Olar öyle bir iş alıp baralar, sağ olsunlar. Ve Şimdilik Şamil Alâdinniñ dört tom saylama eserleri bar. Mına soñki çıqqan tomında Şamil Alâdinniñ romanı basıldı, Eger sevsen romanı. O, evel daa sovet devirinde çıqqan edi daa Özbekistanda ve ondan soñ, elbette, Öyle bir oquyıcılarımızğa qıyın edi onı tapıp oqumaq, çünki eski kitaplar, elbette, insanlarnıñ bir şahsiy kitaphanelerinde bar, amma öyle serbest satlıqta yoq edi. Şimdi mına bu seriya çıqqanı sebebinden endi Şamil ağamıznıñ eserlerini oqumaq çaremiz bar. Ve eger sevseñ romanı, endi mını alıp oqumaq mülkün. Yani evel çıqqan kitapnı tapmaq pek zor edi. Kimlerde Şamil Alâdinniñ icadınen meraqlanğan insanlar kelip soray ediler, amma eski kitaplarnı tapıp insanğa o kitapnı bermek zor edi. Şimdi endi o roman yañı, güzel bir öyle cıltta, bu seriya çerçivesinde çıqtı. Bundan da ğayrı, birinci, ekinci tomları da bar şimdi satlıqta. Elbette, olar pek azlar, çünki Media Merkez sağ olsun, olar bu kitaplarnı çıqaralar, neşir eteler. Amma olar satlıqta olmadı, tek mına pek az sayıda avtorskiye degenleri, mına öyle bir qaç nusha peyda oldı. Onıñ içün pek öyle bir büyük bir nelerge aytmaq çarelerimiz de yoq, yani na şirokıy obşestvennost, çünki çoq insanlar almaq istese, öyle çoq kitap yoq. Amma er alda, böyle, men bilesem, qıymetli kitap aqqında, kitaplar aqqında haber etmek kerekmiz. Çünki Şamil Alâdin, o, kerçekten edebiyatımıznıñ öyle bir parlaq yıldızlarından biri, dep, elbette, aytamız, sayamız, ürmet etemiz. İşte böyle. Şimdilik pek az olsa da, Şamil Alâdinniñ birinci, ekinci ve dörtünci tomları satlıqta bar. Biz Şamil Alâdin aqqında bir programma yazğanda, yani podkast, Bir qızçıq ayttı, men endi birinci kitaplarnı aldım, daa bir danesi çıqacaq edi, amma çıqmadı, niayet endi çıqtı. Men bilesem, pek beklegen adamlar kelip alır. Men de sizin saifeñizde oqudım, olarnıñ sayısı az olğanını. Onıñ içün eger isteseñiz, mutlaqa aşıqıp alıñız tercimandan.
Kültürlerde kitaplarnıñ sayısı öyle sıñırlı ola ki, yaşlarımız özara atta davalaşıp başlay, no tak, po-dobromu. Çünki meraqlanğanlar bar, yaşlarımız sağ olsun, zaten olarnıñ olğanını körip biraz ilhamlanamız. Amma yazıq ola, kerçekten, birisi aşqıp tez-tez kelip ala, digerine qalmay, soñ olar özara. O kitapnı paylaşıp, bir şeyler oqup yüreler. Asılında güzel bir ayat işte. Yaşlarımız kitap oquğanı körseñ, biraz yüregiñ hoş ola. Bu yıl da Emil Amitniñ kitabı da çıqtı. Emil Amit, o da sovet devirimizniñ böyle bir parlaq bir vekillerinden biri. Emil Amit çoqusı rusça yaza edi, amma er vaqıt qırımtatar mevzuatınen bağlı. eserler edi ve mana bu yıl Media Merkez Emil Amitniñ sayırlama eserlerini bastırdılar. O da, elbette, kitap aynı, sıñırlı, amma çoqtan Emil Amitniñ eserleri basılmağan edi. O, aslında, yañı sovet nesiliniñ güzel, böyle bir pek istidatlı bir temsilcilerinden biri, amma onıñ eserlerinden iç bir şey yoq edi soñki vaqıt ve Emil Amitniñ icadınen meraqlanğan insanlarğa mına sağa bir teklif etilecek şey yoq edi. Mına bu yıl Ürmiye İdemovanıñ teşebbüsinen, areketinen bu kitab basıldı ve şimdi biz Emil Amitniñ ikâyelerini oqumaq imkânıñımız bar. Sağ olsun Ürmiye hanım, güzel bir iş yaptı. Aslında oquyıcılarımız da böyle bir güzel bir sual berdiler, ya Emil Amit rusça yaza edi de, Ya bu kitapta bütün ikâyeler qırımtatarca nasıl olıp çıqtı? Degen bir sual oldı. Men de Öriye apteden soradım bu meseleni ve o öyle bir güzel ikâye tarif etti. İsteseñiz sizge de aytayım. Kördim, Şevket Keşfedinovnıñ Emil Amit aqqında böyle bir kiçkene bir kitapçıq, yani orda Emil Amit aqqında malümat. Men bilesem, onda eserleri yoq, amma bu kitap aqqında bilmedim. Ebet, tarif etiñiz. O kitapçıqta aqqında şunday aytıp keçerim, amma mana bu saylama eserleri aslında mında terciman olaraq kimse qayd etilmegen. Ve men Üriyapteden soradım, deyim, ya Emil Amit rusça yaza edi de ikâyelerini, a bu kitapta olar qırımtatarca. Kim tercime etti? Ve Üriyapte dedi, bilesiñ, balam, evel daa olar, Emil Amit daa sağ eken de, olar Üriyapte beraber, no çalışa, çalışmay ediler beraber, amma, Ğafur Ğulâm neşriyatında sıq-sıq körüşe ediler, çünki Üriyapte anda çalışa edi ve bütün yazıcılarımız, elbette, yazğan eserlerini anda ketirip, anda taqdim ete ediler. Ve bir ara Emil Amit öz eserlerini ketirgen eken, amma Üriyapte onıñ öyle bir biraz ruhu tüşkün olğanını körgen, Ve sebebi ne olğanını da sorağan. Ve Emil Amid degen, men özümni bir zayıf duyam, çünki men qırımtatarca ikâyeler yazalmayım ve özümni öyle bir qırımtatar yazıcısı olaraq sayalmayım bu sebepten, dep öyle bir öz duyğularınen paylaşqan. Ve o vaqıt Üriyapte oğa Rodobortqa söz bergen, onıñ eserlerini tercüme etip qırımtatarcağa ve bir vaqıt öz adını köstermeyip oña yardım etmek bu meselede. Ve böylelikle, mına, Emil Amitniñ Salima eserleri çıqtı, amma olar qırımtatarca çıqtı ve tercüman olaraq kimse qayd etilmegen, böylelikle, Üriyapte onıñ Çoqtan olğan öyle bir arzusını yerine ketirdi. Umut etem bu sır degil edi, amma menimce meraqlı bir fakt. Kerçekten Emil Amit pek istidatlı bir yazıcı, amma o ara qırımtatarca yazmaq çaresi olmadımı, sırası kelmedimi belkim, ve Üriyabdi oña öyle bir icadiy bir yardım kösterdi. Sağ olsun, onıñ içün şimdi biz Emil Amitniñ güzel ve bay tilnen yazılğan eserlerini qırımtatarcada oqumaq mümkünmiz, çünki Üriyabdi tilimizni pek yahşı bile, güzel tercime oldı. İşte böyle kitap bar, amma o da aytqanıñ kibi pek sıñırlı, bilmem, müşterilerimiz kene de, Tañlaşmaq zorunda olmasalar, Gözel. Bilesiñiz, Meryem hanum, böyle bir dünyaca belli markalar bar, meselâ, bilmeyim, Cartier, daa başqa-başqa şeyler. Olar böyle bir defitsit yaratalar, yani çoq insanlar bu şeyni almaq isteyler ve bu şey pek palı tura, amma pek az onıñ sayısı. Men bilesem, bizim kitaplarımız da endi şimdi öyle olıp qaldı, yani pek degerli, amma pek az sayılarda ve, Kim istese, tez-tez olarnı almaq kerek, yani böyle bir bizim kitaplarımız böyle qatiye bir degerini de aldılar endi. Şay, doğru aytasıñız, kerçekten de. Aslında degerlik taraftan barsaq, baqsaq, olar kerçekten pek degerli kitaplar. Çünki olar, mına, dünyaca bir masştab baqsaq, olar yüz ekzemplâr, üç yüz ekzemplâr. Eñ çoğu beş yüz çıqa. Bütün milletimizge, bütün insanlarnı közde tutsaq, ne qadar bir az kölemde olğan bir şey. Yani bu eksklyuziv bir şey. Yani alemde qaç milliondan bir kişi tek öyle kitap saibi ola bile. Ve münderici taraftan da bu qıymetli şeyler. Yani bu sadece bir öyle, Suniy bir defitsit degil, münderece taraftan da pek qıymetli şeyler bar. Yani bu sadece qaqoy da lâgka çteniya degil, roman na odin veçer degil, bu böyle bir qıymetli, teren, zaten bizim tarihımız, ayatımız, bizim dünyaya baqışımız, er şey bu kitaplarnıñ saifelerinde. Yani onı añlağan kişi kerçekten de kitapqa pek ciddiy davrana. Çünki. Vaqıt keçe, bir şeyler deñişe, öyle bir bilgi, terbiye degen şeyler de kimlerde bir bir transformatsiyağa oğray. Amma kitapta yazılıp qalğan şey, bu ebediy qalacaq şey. Böyle qorqmayıp aytayıq da. Alee da şimdi, biñ yıl keçip te, bazı kitaplarnı körmek mümkünmiz. Böyle bir ekzemplarlar da bar, biñ yıl evel yazılğan kitap, alee da şimdi bar. Yani kitap öyle bir şey, o bozulmay, onı bir sıçan aşamasa, yani o ebediy turacaq bir şey. Ona qıymet kesip, güzel bir davransañ, onıñ içinde olğan bilgiler, olar seniñ zaten. Kimse olarnı endi senden alolmaz. Ve başqa taraftan da, bu tek seniñ degeriñ degil, Bu tek seniñ bir qıymetli şeyiñ degil, sen onı daa balalarıña, torunlarıña da bermek mülkünsiñ. Yani bu er vaqıt aktual olıp qalacaq bir şey. Yani sen özüñni qırımtatar olaraq devamlı saymaq isteseñ, yani bu bütün şeyler, bu yani bu seniñ aqqında kitaplar. Mına bu taraftan baqsañ, men bilesem, kitap bu,

Kelip sorayım, öyle bir qıyın qıyın şeyler istemeymiz, bir sade bir şey beriñiz lütfen. Pek öyle duyğularğa dalmayıp. Amma öyle kitap bizde yoq. Bizde er şey pek teren, pek öyle bir ruhiyatımızğa tiyip kelgen bir şeyler, tarihımıznı aks etken şeyler. Yani er bir kitap öz bir sahada. Güzel bir yer alıp turğan bir şey, bir adise. İşte böyle bir hususiyetimiz bar, başqa kitaplarğa baqıp qıyaslağanda. Pek meraqlı.
Bizim, bizim yazıcılarımız yazsa, böyle bir temelli bir şeyler yazalar. Öyle sade-sade bir şey degil. İlle ağlatacaq, ille daldıracaq bir tüşüncelerge. Zaten öyle taqdirimizdir, öyle. Yani bu bizim mentalitetimiz. Er şey. Mantıqlı olmaq kerek, er şey bir teren bir şey olmaq kerek. Qolay-qolay bir şey isteseñ, yani bala edebiyatını alıp oqumaq kereksiñ. Edebiy portreti de çıqtı. Onı Şevket Keşfetdinov, bir yaş yazıcımız azırlep neşir etti. Ve bu kitap Emil Amitniñ yigirminci asır devamında yapqan. areketleri, icadı ve edebiyatımızda tutqan yeri aqqında söz yürsetile. Kitap rus tilinde yazılğan ve yaşlarımızğa Emil Amit kim olğanı, insan olaraq, yazıcı olaraq edebiyatımızda yeri ve qoşqan issesi. aqqında bir çoq meraqlı malümat bar. O kitap serbest, sayısı sıñırlı degil, satlıqta bar. Ve men bilesem, yaşlarımızğa Emil Amitniñ kim olğanını güzel bir qısqa, amma tefsilâtlı bir şekilde tarif ete. Mana, bediiy edebiyatımızdan da bu yıl İsa Abduraman'nıñ Muqaddes miras kitabı çıqtı. Öyle bir balaban, kölemli bir eser. İsa ağa zaten bizim belli yazıcılarımız, zemaneviy yazıcılarımız. Allağa şükürler olsun, o sağ-aman Aqmescitte yaşay ve böyle icadiy işini devam ete. Aslında İsa ağanıñ bir çoq romanları bar, kölemli, büyük bir eserler. Bir qaç yıl evel Bair romanı çıqqan edi, o da bayağı bir kölemli bir kitap edi. Dört yüz saifelik bir kitap, men belesem, üç yüz, dört yüz saifelik. Ve bu yıl, mına, atta bizim er yıl keçken kitap yarımalığımızda da taqdim etilgen bir kitap, Muqaddes miras, o, bir yıl, bu yıl çıqtı. O da İsa ağanıñ, añlağanıma köre, evel yazıp başlağan romanı, amma o, yazılıp bitmegen edi daa sovet devirinde. Ve İsa ağa endi şimdi onı yazıp bitirdi ve öyle bir güzel kitap olıp çıqtı. Yañı eseri. Feyza ağa güzel yaza, tili güzel, añlayışlı. Kim tilini öyle bir praktik ceetten mükemmelleştirmek istese, mına böyle büyük kölemli eserlerni alıp, er kün biraz-biraz oqup, öyle bir öz tilini böyle bir praktika ceetten inkişaf etmek mülkün. Yani elbette, oturıp bir kereden öyle büyük kölemli bir eser oqulmay, amma çaresiz, men bellesem. Amma er kün azar-azar oqulsa, bu, elbette, em tilimizni inkişaf etmek yardım ete, em de tilimiznen ayatımızda qullanmasını da böyle bir qol tuta, böyle işke Çünki devamlı qırımtatarca laf etmesen, eşitmesen, elbette, sanki o qabiliyetler bir yerde tıñıp qala. Qırımtatarca laf etmek bir kişi tapmasañ, sanki bir bir yerde tozlanıp qala şu til bilgiler. Onıñ içün eñ azında böyle bir er kün birer, ekişer, üçer saife oqulsa, men bilesem, tilimiz içün güzel bir öyle bir yardım olur edi, yani er birimizniñ til bilgimizge yardım eter edi, deycegim. Daa yaş yazıcılarımız da bar, güzel bir tendentsiyamı deyim, çünki e, bizim istidatlı, güzel, belli, salmaqlı yazıcılarımız bar, Elhamdülilâ, şimdi olar aramızda, Ablaziz ağanı alayıq, Uriye apteni, mına İsa ağa Abduraman, Afiana Osmanova, bu bizim büyük nesilimiz, amma olar, Allağa çoq şükür, şimdi yanımızdalar, öz kitaplarını yazalar, bizge öyle bir imkân bereler. Amma olarnıñ yardımınen olarnıñ yanında daa yaş-yaş fidançıqlar da ösüp çıqa, bizim yaş nesilimiz. Ve mına bu yılnıñ başında, men bellesem, Ürge ortalanıv kitabı çıqtı, Vatan sevgisi, bu şiirler cenkli. Ve mına endi küzge yaqın Vesile Menusmannıñ Ay yarıq bir gecesi degen bir poeziya kitabı çıqtı. Ve bu, men belesem de, pek güzel haber. Şimdiki vaziyetimiz tek eski edebiyat degil de, yaş nesilimiz de areket ete, o da tırışa ve öz icadını qırımtatar edebiyatınen bağlaylar qızçıqlar. Men belesem, pek güzel bir haber. Aslında öyle edebiyatımız Toqtap qalmağanı güzel bir şey. Ümüt etem, bu da devam eter. Kim böyle bir güzel, yengil, bir oquş istese, yani aqşamları bir güzel bir çay yapıp, bir köşeçikte oturıp, güzel bir qırımtatarca bir şey oqumaq isteseñiz, mına bu eki cıyıntıq tamam öyle bir şey. Poeziya, çünki o yahşı qabul etile, o küçük kölümli bir eserler ve öyle bir lögkoye çteniye demek mümkün, amma elbette, Lehqa ötek oquşta, amma mevzuat taraftan, ğaye taraftan, elbette, şiirler meraqlı, öyle bir duyğulı, trogatelnıy demek mümkün. Öyle, onıñ içün mına yaşlarımızğa tevsiye etem Vesile Minusmanıñ Ay yarıq bir gecesi kitapçığı ve Uriye Ortalanıñ Vatan sevgisi kitabı. Mına onı alıp, şimdi zemaneviy edebiyatımıznıñ nasıl bir vaziyette olğanını işte alıp oqup baqmaq mülkün. İşte böyle. Çoq sağ olunız, pek meraqlı edi. Kerçekten men pek quvandım. Menim içün pek meraqlı edi, çünki men çoqusı kitaplar aqqında bilmedim. Men belesem, bizim diñleyicilerimizge de pek faydalı olur. Faydalı olsam, men pek memnun olurım.